my naija pipo i don bring una ogbonge bishop news tori my name na nehi and eh, make i sharparly yarn una some tori wey be say e just happen. di nigerian communication commission wey be ncc don come confam say di reason why di internet service no dey good for millions of nigerian users and even for africa say na because di cable wey connect di west coast damage and e go take weeks and months before they go work and say because it dey under sea. The head of reaction unit South Africa don come talk say the gbege wey be say e happen on Thursday March 14, 2024 for inside Waterloo, KwaZulu, Natal. Say na because six years old boy wey be say e carry matches go dey play come go burn im mama Mercedes Benz SUV as the fire come burn the motor burn am to ashes for inside their house. one lady wey be say be mother of three children wey be say just finish di nysc service e don come do parade for her husband wey di husband name na gbenga as im come dey appreciate di husband eh, come dey tell am thank you for how im take send am take go school and now she don finish to make am proud of oh. as im come remove her cap oh, come wear di husband for head eh, come also come pull her khaki wey be say she wear come wear am for di husband body to show appreciation and thank you to di husband.

Tiwomila bandits dem be kidnap o and na the director of defence media operations major general edward buba na him come out come yarn dis talk for inside abuja on thursday march 14 2024. senator ned nwoko wey be di husband of ogbonge nigerian actress wey be regina danes don come out to come yarn on top one interview as him come tok say lie lie o say him no fit marry any woman wey no be virgin dis one come show say all di wife wey be say senator ned nwoko marry

don come drag di former kogi state governor wey be yahaya bello take go federal high court wey dey for inside maitama abuja say because of di 84 billion naira money wey be say im tiftalize during wey be say im be governor and also dem arrest im nephew wey be ali bello and dawuda suleiman also abdulhassan hudu. ogbonge accident don come happen along amasoma yanagua inside Bayelsa State early in the morning on Saturday, March 16, 2024. But thank God say nobody poof by or get ogbonge wunjo on top this accident. As the people dem say they get accident, come dey thank God. Say na only motor na im scatter for their life, no poof by. Hello. Apa dong? Ah. The Uyo Zonal Command of Economic and Financial Crime Commission on Thursday, March 14, 2024, don come catch one barber and level other Yahoo people dem for inside akwa ibom state as economic and financial crime commission tok say dem arrest dem based on di information wey dem get and di evidence wey be say dem see say dem dey do illegal activities dem and na on friday na economic and financial crime commission wey be efcc post dis story on top dia x handle. di oni of ife don come dey thank god o as him and im wife wey be di third wife wey be olori tobi phillips as dem welcome one set of twins and di mama and di children all of dem dey kampe and dem dey kakaraka. governor babajide sanwo-olu of lagos state don order say make food produce for onuje food market say make dem sell am at a discount of 25 percent for inside all di five division of lagos state starting from on sunday march 17 2024. and na because of to help di citizens of lagos state to reduce di poverty and hardship wey dey happen for inside nigeria. one oyibo man wey im name be biki igbo on top social media don come dey happy dey celebrate say now im don become citizen of nigeria and im don get im green passport o as im come dey yarn say plenty nigerians dey dey tuwama dey run comot from nigeria dey go different foreign countries dem for abroad say but him with him family say they don come nigeria to tanda for nigeria to help nigeria with the bad economy wey dey happen. Cho cho cho cho cho, Igbo Queen, Igbo Queen, Igbo Crisono! I, the only BK Igbo in all of Saskatchewan, Canada. I am so excited. Why, you ask? Because today in the mail, I finally got my Nigerian passport! Woohoo! on top dis video wey dis lady dey cry afta wey di landlord come provoke come scatter come break down di staircase wey be say she dey use dey climb dey enter her house so and we never really know wetin really cause dis gbege wey make di landlord take provoke take scatter di staircase wey di girl dey use dey enter inside her house no be small something for on top dis video wey be say dis helicopter wey be say e land eh, but di blade fan is still dey rotate eh. na so one truck driver just come drive close to where di helicopter park wey make di helicopter fan blade come cut di truck open but nobody wunjure or kpai on top dis accident wey happen. mr ayobami ogumoroti thirty-three years old wey be graduate wey be say im work na to dey sell akara don come out come yarn im mind o why im start to dey fry akara as im come tok say after wey be say im graduate say as im come no see work to work say na im make am come just jolly jolly dey fry akara so you go fit dey see money dey use am dey chop and dey use am dey do other things dem. The United Kingdom Ekoloba police don come confirm o say they don arrest the white teenager boy wey be say they see on top this video wey dey abuse another black boy as him come blow the boy dey blow am for him body come later come tell am say make him kiss him dirty boot wey be say him wear and then plenty white boys dem wey be say dey surround the boy and none of them even hold this one say make him stop wetin dey do as all of them come dey laugh on top this video why the boy dey kiss the boot of the white boy. He's not sure you get a what. There, isn't he? Bishop News O'Clock, my name na Nehi. Make una enjoy your night.